Manel di José, bu mes ten? Bu txoman? Sa undi ku sta? Pamó ka te kara di omi ki tene dinheru pa nu kontra. Pamó nos kauverdianu verdadi ta duenu. Nu ka pudi obi. Ami N ta flau, ami N ta mori pa verdadi. Mi N ka ten konta ku ningen. N ka ten konta ku ningen Dja ben N ba ta partilha pa kê Kes vídiu ki N fase kel óra N ka ta fase-l Manel José Di ke jetu sta li Nton bu fla-m nhu ta rabenta-m oi Nha pui nhu adianta Konsinhu Nhu fla-i ma N fla ma N sta li xintadu N ta spera. Má N sta li xintadu, N ta spera. Pamodi, mosinhu, ten un kusa ki ta fla-l, Kabuverdianu gosta ki kusa dja panha-s, karapusa dja sirbi. Manuel José. N sa xintadu, N ta spera-u Ami ka ten ningen ki ta amesa-m Ósi ka ten ningen ki ben mundu pa ser Pa ten pa miasa Ta miasa-u kabesa, purku di merda, bo ta amesa-m Si bu ka tra minu kumida, mudjer dja kordi ku bo di kasa, o, o, i. Bu sta ku prublema pamodi N fla ma mudjer mudjer ka ropa ku sapati? Bu koka Bu koka mosu N ta fla N ta tunda fla N flau ma N ta mori N ta ben infinadu ka kridita Bu pensa ma N sta na brinkader Ami N ta flau bo ka nun omi Pa mi bo ka nun omi Si bo é omi entra na nha live li N sen bo é bu nu pape. Ô si bo é ómi nu mara ka dja nu konta nu pula ivi la nu rabienta ku panha. Kaoverdianu é sima diabu. Kaoverdianu ka gosta di oi verdadi. Kaoverdianu gosta di fase merda pa ka fladu. Kaoverdianu gosta di ten pregadu. N ta fla, N ta toma, N ta fla. I kuzê? Ami nhun ómi ka ta intimida-m. Mi é ómi ki sô si bu sai na dôs, na dôs, na dôs ekinha ta sai un metadi na un, metadi na kel otu. Pur enkuantu sai na un sima mi N sai Si bu sta ku prubléma bu txoma-m N txoma-m kontra ami N asa di kes jetu li Ma bu é un di kes ô dimoni Ma bu kontra ku mi Bu kontra ku mi Palhasu di merda Bo pensa kuzê N é ka rapasinhu nau Mas so ta konfundi Ami N sai ma nha vida ki N ta faze N ten serteza abusulutu. Ma ta panha un monti makakon ku mudjer ku tudu ta panha. Ami si panhau e ku segu, ku ta fasi ku mi go? N ta mura ku bo? Nhos ka kre obi verdadi pamodi verdadi ta due. Ak ak obi verdadi ki oja mos ta eradu. Tenta rakonhesi bu eru anti bu sai di kaminhu pamodi aves sa bu ta di kaminhu e tardi dimas. Ami ki ta duen go e poben poben fra oju go, po fradu oju go, po sapadu ku piskos ku tudu ta dixaba kanesa. Djol, su kre sabi. Ami, pa fla-u, pa, djori, pa fla-u un kusa, nen é ka mi ki tra-i na ku, non. Pamodi mi sintá-i na ku, ave pode pasa mo. Si mudjer me ki tra-i na ku la na kasa, ku kel omi la di riba la. Si é mudjer me ki tra-u bai na ku, pamodi é el ki manda-m kel vídiu pa N ka fase vídiu, pamodi gosta di mudjer pa na mi kumida. Si mudjer ki tra-i, N ta pega-i obu ta saba. Mi ki fla nha mos, Si mudjer me ki tra-i, lu N ratxa kadera, pamodi kel-la nha karapusa da-l na kabesa. Mos, kusa ki N fla. Signifika ma N sabe tudu kusa di si vida ki é kasigu. Mas ami ka ten nin un ómi ki ta ki ta ma ki ta fla-m pa N ka fase nha vida. Nta ma óras N ta ben infina N ta fase nha kakredita. Sô ki munta di-el N ta skese ma nos tudu nu ta móre. Ma nos tudu ma baga-baga ku forminga ta txupa-nu tuta anu mo kabal. Ago pa N xinti medu nha Patrisi ki nu ben di mé moru bera. Ô nu ta kanba na na dentu terenu. Nu ta pasa má di kaiata nu ta bai infiernu nu ta muri ta Sima N flau, sima otu ojan li nsin nha vídius Úniku kusa ki ta tra-m di fase nha vídius é pa mata-m pa N ka fase N ta odja kusa eradu N ta fla N ta odja N ta fla N ta ta N ta fla Úniku suluson é pa nhos mata ki ta kufinadu ku tudu. Miguel José fla el pa e ben ti txiga. I si ten má kapanga pa pode ben. Ami mi ku Jon Nasions sta pafia do dimónis ariba mundu ma N ta dra nhos ku kusa brutu nhos ta pensa Diabu ka manda nhos ka propriedadi di nha tera. Mô si ami nhos ta konsegi N ten medu del? Mi N ten medu di nha kabesa. Pamodi ben ta fase kusa ki N ka kre, ki N kustuma fase. Grasas a Deus, N ka ten ka ten mininu mininu mutu pikinoti nau. Suguru ta na mininu ku mi. Dexa-l zangadu ku pilingadu ben. Dja N fase vidu dja panha-u. Bu ka fika kontenti? Ami N ten dinheru di paga pasaji na un kalker pais. N ten dinheru di paga pasaji pa N bai, pa N ben, pa N kume, pa N bebe. Pa n bai pa da-m un bon na ku Sa va, sa va Pa n bai pa da-m bon na ku Pamo n ten mo trankadu na kes kopu Ki mi n ta pari un omi interu Nen ka feyu Ka omi ki ta pari Ka omi ki ta ten mudjer intukável Sa ka ta pari ma mi n ta pari Kes omi Ami n ten medu di nha kabésa Pa n ka fase-l nera. Mosinhu ami gera nka ta gera nau ma si mexe di ke jetu go mosinhu ka ka nhu sa cada vez ami nka ta mexe ninguem ta da konsedju pa kenha ki kre obi si bu obi nha konseia kalu frangu so ka obi e konbersa ma tambi aku ta tradu koka aku ta oia aku ta fla sin sabi ba so di pa tras. A ki nhu dja omi verdadi, ki verdadi dja ta mostra nha. Mi N kustuma pâpia mi, mi N kustuma pâpia kusa ki mexi, N ta pensa, N fla, N pâpia, N pâpia sô di mi. Ami N ta fase eradu, mô. Mi N dja N kustuma ka da fidju kumida tanbê. Má kantu N ben di Kabu Verdi, N ka ta sabia di ami i nha fidjus. Ami N kustuma laga mudjer intu kasa N sai N bai Nha N kustuma bati dja N kustuma mudjer kustuma dja-na ku N difende N da ku po tanbe Mi dja N kustuma fenka txia kasa dja N kustuma fase eradu oxi N ka ta kre fase ten muntu kusa ki N ka ta fase ki na N ta fase pamodi eru é umanu Aku é ka nun palhasu ki ten kasa na kabesa ka nun badaku. Ka nun omi ki su ta ku prubléma mos pu korda na piskó pamodi di na di kel jetu bu ta modi ku sufrimentu mos ami n ta flau di verdadi po dia ki nu ta kontra bu ta mata bu kabésa bo so pamodi dios ta kontra ku bo na kaminhu dios ta fla bu morti dja txiga nhu nhu nhu bai pa nhu ka tra ningen atras no ami n nasi pa fla verdadi n ta fla n ta torna fla mon finu ku zankadu ku ordenadu pa larga mo ku. Ami, N ka fla pa el korta nho biroti, nau. N ka fla kela. Pa korta nho zeka diabu, N ka fla. Kela N ka ta fla pamodi mi mame pode fazer o mesmo tambe. N ka ta fla pa korta, nau. Mi N ka fla pa sota nhos. Ami, N fla pa basa nhos kondu mo kabal. Mi kela ki N fla. Pa mo kondu ka ta mata. Su sapadu zeka diabu pode temor. Palhasu, mofinu, obu di lendia. Zangadu, pilingadu, denadu. Ami Deus ka ta pun konxe bu mudjer Ami nhas vídiu n ta faze mas Ami kada bes é ka primeru bes ki algen dja amiasa dja ten un bes nha ka lenbra un bes ki un palhasu un rostu mo mo dedu di topara ki tenta amiasa n sai pa el txoma n pidi diskulpa mozinhu nos omi nu toma kuidadu Nos, Ningen ka sta obrigadu oiá vídiu di ningen. Ami é un di kes algen ki ta fase vídiu. Nunka N ka limê nomi di ningen. Nunka. I mesmu si nhos krê sabe, N ten nomi ki N tê li sin ki ami N ta pidi-pa pa nha tilifoni ka perde. N tene un monti kusa ki ami, kada algen fase vida sima bu ta krê. Ami N ta fla kusa ki nha N pasa, kusa ki nha N fase di eradu, kusa ki aves N ta oiá ta fasedu. Si bu ka kontenti ku se, N ta fase ku bo. N ten nada ku fase. A ku xinti bu ta mora, a ku xinti mo a ta pirdi tudu, a ku ta sabe tardi dimas. Ami N ta fla-mo si, pa tudu kuma N ku labia, di kes tipu zomi zangadu li, si nhos baza kornu, si nhos ka oja es tipu di omi, nhos txoma di kes jetu ku ta bai tinti. N ta bai tinti. I N ta da obrigadu pa tudu kes algin ki da-m forsa. mesmu na kel mensaji sta la sta la tanbe ki karapu ta sirbi sta la un makaku beiu a i gosta ma n konxe el propi e komenta e fla mi ta juda da n fla bo dja n konxe e paga komentari manda mesa nha so e brinkadera n fla bo nu ta kontra setu mas di apo goi ka bo ke ta buskau kel e mi ke ta buskau n fla jo sa ma n tava bu zona manenti aki n bai bu ta da bentan sima sima n fla u ta da pasi konta. Pamó kel otu mosa ka parse ku stil di omi ki ta da. Se facebook e falsu kes abri n ta mandas pa ma nhos e un odimoni ma nhos e un ka ninguem a nhos e un lixu istu e lixu de ropa ki ta butu na kontentor ka lixu de kofeverde ki ka di ton ta kumi koka nao nhos e ka nada pamó di kofeverdeno ka gosta di obi verdadi pamó mi n ta fla nhos verdadi ki nhos koka n ta fla nhos verdadi ki nhos koka i kada ves ki nhos flam pa ki nhos ki karapusa sibi nhos mas ta dam vontadi di fasi vida. Un monti bos ten resebe un monti mensaji di imagi di imagi sa senta algen manda mensaji tudu kel algen ki mesa manda mensaji senpri ta sigi-m kusa ki mas da moral é ki senpri ta fla diós senpri ta ilumina-m bu kaminhu diós senpri ta sona-m bu kaminhu ami senpri ta lenbra di diós ami ka ta lenbra di diós so na so na ami kel-li kel-li é ka nada pa mi kel-li é ka nada pa mi mi kel-li é ka nada pa mi mosi ami mal si n ka ta moreba. Mal se ka mortu ki ta mata. Mas es atxa ma N ten mô trankadu na kadiera, es sta grandi ta ngana. K'o nu ta briga, nu ta kai, nu ta kai dintu txen furmosu, nu ta subi dje la, nu ta kai na fabeta, nu ta kanba na, mos, nu ta kanba la pa infernu pa buska, pa buska. Verdadi N ta fla, timenti ami N ta fla nhos, nho dapidenti, nho mata la, pamodi N ten munti di nho dapidenti, ken ki kre rebenta-m rostu, o kre baza-m di tiru, nho ba ta da, ma nho bu ka kuza, ma N ten munti verdadi pa N fla. Pamo inda N ka da ku nomi ku tudu mi N ata fla pa N fla stória ki N ta dexa na mundu Ami nesta di kel jetu li medu N ka tene ningen Dexa ben, dexa ben Ami N ta fla ki es ta bai nho ben Nho kapanga pa nho te pa nho mata un bia pamo Si ben so kel un ki ben so ben ta rataia Di kes omi ki sta ta baza pedrinha li nsin Djos N ta ben N ta sota moko E ka sabe Admilson, e sabe. Ami N ta fla di kel ki sta sa ta rabienta kon poda mo kabalu na inzin pa ben tres pa modi so pa ben ku matxadu ku pikareta pamodi ami N sta priparadu mo sinhor ami N sta priparadu ami N zangadu ku pilingalu N ka ta seta pa N ka ta seta peli N sin nen tudu mudjer N ka ta xe pa pui imajina bo kes omi rostu pretu ma makaku li N da se obi ku nhos ta ta bazaba na furmi nhos preokupa ku. Kes obus ki nu ta ba danu na furu, nhos ta preokupadu ku nha vida, nhos prubléma. Nhos kontrola pamodi ke, si nhos ben ku di kel jetu, nho, nhos sta fudidu. Mos inve, munti algen manda mensajen, munti algen grandi manda-m mensajen, mos resebe munti mensajen. N ka pensaba ma N tinha, ma N tinha munti di algen ki gostaba di mi sima nhos. Amiâ ki algen fla-m, Mosinhu, ki fla di ki jetu, Deus ku bo ta da-m moral pa N kóre ku Diabu tudu. Mi nha kanhon mudja, la ki nhos tene kel zangadu dentu kasa ki ka ta sabe di mininu, ka ta rebenta se kariadu di kel jetu, inda kaba bandidu, nhos larga, si nhos ka ke larga nhos baza ku el, si omi ka parse nhos txoman, nhos txoman, N sta li, nhos txoman, N ta dras ku martelu. Pamo se um munti mufinu, mesmo de kes mufinu que raposa ta sirbi, aqui, aqui, aqui nhos oi a verdade e apanha nhos. Único coisa que nhos tem de fazer, nhos sabe kuzê? Toma juiz, que oi fazi txeu kusa. Tuleco Sandari, Obrigado mano, de que jeito? Ami nta da verdade, mulher é feito pa da carinho, pa da amor, mulher ka feito pa matrata nao. Pa larga mulher dentu casa pa corre tras de bebida, pa corre tras de amigos, pa pamo mulher ki sta dentu casa é ropa ku sapatu e filho ku ta pâria kuzê? Figu ta pala, bu pensa ma e porku ku ta da agu xuxu? Figu ta pala, e ta kume pedra, skora ke ta kume. Ma pa kumpa garafa ku ropa di mal, tra katxa ke ta kume. Pa N ka fla so si N more, N ta more, N ta bini final, N ta fla simé. Nhos i ku se go? Nhos i ku se? Nhos i ku se go? Te nhos fase eradu? Nhos e un odimoni, Satanas. N fla nhos ma Satanas e ka bu, vela nhos ka kridita. Memu ku algen ta dau, ta flau verdadi, verdadi ta due. Ka e na realidadi bu fla por algen fla si el da verdadi ajo ta fla verdadi mi nka fazi mas un monti omi txoma-m fla si Nesto bu ata N pensa ma bu ata pa pera nu ata pa ben fetu kusa ki npoti kantu ki bu ta xinti ma ata perdi ami nka ta kre pa ninhun petadi dimas pamodi eu ta tene pilon di mudjer pilon di familia bu ta perdi pa amigus pa bebidas pa pa mudjer di na rua nu nu puju na kabesa mosinhu pamodi vida e so un nu apruvetal gosi ka nu dexa nada pa manhan ki nu pudi fasi oxi ago zangadu pilingadu ta ben. E kele ka amiasa nau. Ami ka un musturan ku Miguel Andrade. Miguel Andrade ta fasi sivil, mi ta fasi miu. Ami amiasa di ke jetu. Nu ten du nomi diferenti. Ami N ta fla ku ta ben, ben ku tudu bu kapanga pamodi ami N ta sta priparadu. Aer kela, kela ka la ka ta mexi ku mi mas. Mosinhu, N oia mudjeris, N oia nhas, nhas gentis ta toma kónta di el, N ta da nhos grasas a Deus. Ami N ten kel ómi la di riba ki é más poderu ki más ki monti makakon ta lenbra só ki ta topadu. Ami nau, ami N ka ta lenbra-dja di Deus, só ki ami tudu el ki N ta la, ki ta sai, ki ta sai di kasa na mau trabadju, N ta da mon na testa, N ta rasta, N ta fla, Nhu da, Nhu leba-m ku vida, Nhu traze-m ku pas, pa libra-m di odimóni, má si ben N ta da-i ku krus. Dexa ben. Zangadu pilingadu, mi N ta krê pa mudjer pega-u ô pa sapa. Si bu tene, si mudjer, ami, mudjer ki bu tene pa se mi é ka prontu. Pamodi un ómi, pamodi N ta faze nhas vidu, N ta da konsedju, N ta fla rapás, si ka nu laga mudjer nutru kaza pa nu kóre txada pa nu dega mudjer nutru kaza. N fla rapás, si nu sabe di mininu pa nu da mininu kumida. N fla rapás, si ka nu sota mudjer pa mudjer ka merse sota. N fla rapás, si ka nu matrata mudjer, nhos ka kontenti pamodi. Sinhor ka kontenti nhos prublemas. N ta fla, N ta ton, N ta fla, N ta ton, N ta ripiti, zangadu pilingadu é pa matxika, pa ringa grandi obu. Pa nton N ta fla, zangadu pilingadu sima ken mol la é pa sapa obu propi. So ken mol la é sikrê podi sapadu obu. Si bu meste ten bu txoman pa nha so di ke jetu, su kenta na nha facebook ten numru di tilifoni la, nu marka kontradu ora txan ka dia. Nha ve nhos ta intra na kaminhu eradu, mosi. Aves tenta na kaminhu eradu, aves bu tenta na kaminhu eradu. Bem ku eu munti omi ja ku ta odja nta ameasa pa ka fasi video, ami nta fasi video dia ki nta sta bu ta bazan di faca ou ta bazan di tiro nta txatxa nta fasi video. Nta fla verdadi, zangada pedi nkada pa laga moku. Mi ki fla nhon mose. Ninguen ka nasi pa tudu tempu. Arguen ta mora di munti si pa morti. Teo munti arguen ki mori na ta nasi. Ten mutu algen ki nase ku mori di un simana, ten mutu algen ki mori di un mes, ten mutu algen ki mori y na rabenta se kadiaku. Nton, pa é pa N ten medu di nha, di nha, di nha Patrísiu, di algen ki nu, ki nu nase na mesmu luber? Nho se kuse? Nho se kuse? Nho se kuse? Nho se mesmu merda, nho se kes tipu di algen ki ka pode obi verdadi. Mi N ta fla, ka mi N ta ba pa tudu koba lugar, mi N ta viaja senpri, N ta bai pa ba rabenta rostu propi. Pa N oia ma mi móre pa verdadi Ami N ta móre pa verdadi N ta ta fla N ta ta N ta fla N ta ta N ta ripiti Zangadu pilingadu pa larga Mi ki fla Nha N fla Kenha ka fika sábi pa txoma-m kónta Gósi bo N ata fla Di runhesa pa nhos oba mi N ka ten medu nhon-nhon N ta ba parese N ta bu na direita ma N ata parese Pa kontra ku mi na Gárdia di Leste. Ou na aeroporto N ta bai Portugal, N ta fla pa N ta Portugal N ta Cabo Verde, N ta fla ma N ta Cabo Verde N ta bai inferno, N ta fla ma N ta inferno Quem é que sai mais pa conta minha? Pai ou pai pega-m pa quem tem ou trancá-lo na cadeia Pa bem, pa bai Se Facebook fácil ku pinchada poi poi poi fla Toma, sta la Ami N ka tem medo ninguém, mi N tem medo nha cabeça Nu ta tumba ki N ta parsi Bu pode ser runhu, ma mar runhu ki labanta ser pa manha dintu strubon ku strubada na pedra ka ku pé na txon ta simia pé ka rin kai ka bon o nta o nta ba kamba na mar di kaiata ki nu ta ba pa mar di kokeru nu ta mar ta seka na kabo verde kai na nha kaminhu li nsin mon nu ta rataia kunpanheru ku ta pensa diabu kamba nos. Mi ki fla, pa N ka fase gosi ki N ta fase zangadu, N ta fla, Mo sinhor, zangadu ku pilingada ordenadu pa larga moku. Mi N ka fla ningen pa mata ordenadu ku mufia, ma ta txiga tenpu ki N ta manda pa pega grandô, pa pega pa piza sima piza bodé ku grandô. E ku si, e verdadi pa fla, ma ka ten omi ki ta gosta di bebida mal ki si mudjer, ma ka ten omi ka tra mininu kumida, ma ka ten omi ka ta basa mudjer di po, ma ka ten omi ka ta basa mudjer kondu sima mi N ta fase. Ka ten omi ki ki ka ta ta laga maridu ntu kasa ta ba kontra da mi, ma ka ten omi zangadu ô pilingadu, ordenadu, ma ka ten omi buru ki ka bali nada. N ta fla, nton, N ta fla nhos é ku se go? Nhos é ku se? Nhos é ku se go? Pamodi N fla, ami N ka txoma ningen pa ben yentra na nha direitu, ami N ka txoma lime nomi di ningen per nkuantu, pa nhos sa ma N ka ten medu. N ta kumesa ta lime nomi di nhos un monti, pa nhos oja ma ami di kel jetu N ka ten medu, ami N ten medu nha kabesa. Broda fla ma e ta pô-m pó dju N ta kolhe nho ben pô-m pó pa ka N ten mô trankadu na kaiera N ta toka nho djanti ku tiru ki nhos ta pensa Diabu ka manha na nhos Pase N ka ta skapa ninhu Sa ma sta un monti li nsin ki sta kontenti Ta fla nho ma nha so ka ta faze video má pamodi di es miasa E ka miasa kel-li é ómi ki katxor ki ta ladra ka ta morde Ómi ki ta faze kuza ka ta pâpia Sta un monti li nsin Aves é algen ki sta li nsin ki ta ki Ki dja fla un ta ku nha verdadi ta abri facebook ku falsu ta ben fla pa intimida so ki esta nho sta nganadu mos pamo di ami mu finu ku zangadu n ka ten medu des es so mudjer ki ten ze ki nha ke sta ngana di ki jetu nha ke sta ka ta ngana no pamo na kes pustor ki nho na kes la undi ku studa mi era pustor. Ma mi N ta da nho verdadi Ti N ta fla N ta mori N ta fla verdadi Ku se ki ten mas di es xabia Mos isto ami N ta fla Avia stadu gen di nsin E ka kre obi verdadi Ma verdadi N ta da-s N ta da-s Mosinhu pari bu da kumida Bu ten mudjer bu ka kre mudjer mas Larga. Mudjer é ka obujetu, nau, é ser umanu sima nos. É sima bu ka gosta pa matratadu bu mai ô bu fidju, é é si tanbe kau matrata fidju di dingin. Ami é netu di kel jetu. Munte dja ngoi munte omi ta fase vidius, dja kuse manda mensaj, Nelson, ami nha ta para di fase vidiu pamodi algin a ta miasa-m, kel li kel la. Bu ta miasa-m? Miasa kuse? Bu ta miasa ku kuse ku ta miasa-go? É pistola bu ta kunpra, é faka bu ta kunpra, é mô mi N tene. Pédra N ten mô pa N panha, nen N ka ten mô pikinoti. Kuzê ki ta intimida mi? Ten tilifoni di meu? Mi ten monti algen ki ta faze vil, ta lime nomi di algen, ta koba algen. Mi N ka ta koba ningen, pamodi mi N ten ruspetu pa nha kabésa. N ka lime nomi di ningen ainda. Pa nhos omi, N ka ten medu, N ta kumesa lime nomi di nhos mudjer. Tudu ki ta txoma-m, ki ta fla-m, ta pâpia ô ta era-m, N ta da-m. Ka toma gósi ô dexa bai. N ta mostra nha ma mi N ka ten medu. Mi N pode móre, má N sta ma N ta móre pa verdadi. Verdadi pa fla, N ta torna fla, N ta torna ripiti. Nhos é kusego, nhos é un bosta, nhos é un merda, nhos é un ordenáriu. Pa ke kaladi ki mi N ta da pa siudadi di matu? Nhos sta nganadu. Mosinhu, nhu dexa pulume, nhu dexa pa mi sta li sintadu, mi ta spera. Si sta na Lixonburgu, nhu ta mi nga si ken ki sta na Lixonburgu nga ta Lixonburgu gosi pa nu konta na kal? Ken ki sta na Fransa, pa xinta pa Peron. Ken ki sta na Purtugal, xinta pa Peron, pa ke ki so ku algen ta ba manenti? Ken ki sta na Mérka, N sa pa ma un dia Kau Verdi N ten ki ta bai Mula nha téra Pa kontra ku mi para txan kadera Nhos ta pasa más pior ki nha katxor Ta ladra, ta baza boka rrrr Kantu N larga el kóre vareta N ba ku katxor ba pô riba rede Dai dlu N ratxa kadera Ordenaris, zangaris. Pilingaris, nhos ta gosta di obi verdadi, má N ta da nhos sime. Ami N ta fla, N fla nhos ti menti N ka móre. N ta fla, Monti algen ta fla, Nel so invita di fase vida. Mo Sinhor, ka nhos fla-m pa invita di fase vida, nau. N fla, Mo Sinhor, ami kel ki Diós da-m pa N fla, N ta fla. Mi kes kes kuza ki Diós da-m pa N fla, N ta fla. Mo Sinhor, ami é un di kes tipu di algen ki ta fase vida, N ka ta mia nómi di ningen. N ka ta fata ningen ruspetu. N ta inventa nómis. Pa mi kriansa oia nhas videos N ta intra nomi pa un monti algen ta fla-m kuse ki es é kadiaba, kuse ki es é kinha, kuse ki é pila mundu, kuse ki. Pa N ka pa N ka ofende ningen pamodi N sa ta fla verdadi, pamodi N ta fla ma nhos ka tra mi na kumida. Monti algen manda mensaji fla-m, nha, si bu fase video awe ku algen dretu bo ten Deus na. Si N ten Deus na kurason, Deus ki da-m kel mural pa N fase nha videos, Deus ki ta tra-m el. É ka nun zangada ku pidingada ta tra-m el, nau. Sim fla kusa ki ya panha nhos Pu korda na piskau mata kabesa Ma u ta ben pa e mata di kiju ta mata bu kabesa Bu ka pudi ku mi Ami Dios ki da-m nha kabesa pa N ta fase nhas vidus E Dios ki ta tra-m el Ka nun zangadu Ka nun pilingadu Ka nun ondenadu Ka nun onbu di lenda Ka nun kornu ki ta entra nha Mo kedi ka ten ningin ki ta fla-m pa N ka fase kusa ki N gosta Si u fla di bu ka trabalha bu ka ta bai. Si fla-l pa u ka kume un mudjer di nton kasa, u ka ta kume. Si fla-l pa u ka kume kumida, u ka ta kume ti u mori. Pamodi ki N ka ta faze kusa ki mi N gosta? Pamodi ki N ka ta faze kusa? Pamodi ki N ka ta fla verdadi? Pamodi? Pamodi? Ami, ami, ami N ta kre ken ki ka pode pa paga algen pa ben pega di kes djuntu Sadu munti algen bai pa ba da dadu Sadu munti algen bai ka txiga kau ke ta bai N mira pa sima la di matu mi Diós ki da-m mural pa N fase nha vidus Diós ki ta tra-m el Ka kabuverdianu ka zangadu pilingaru ordenadu Ka kes omi ki ka ten letra di omi ten letra di bixa. Di panuleru tomadu di ku Pamodi si bo é ómi sufisienti, bu ta intende, bu ta konprende Komu bo é kes ómi ku létra pikinoti, sen létra Ómis tomadu na furu ta dueu Pamodi abo é fidju, bu mai é mudjer, bu família é mudjer Pamodi ku ta pode ka ta da kumida? Pamodi ku ka ta kuida di mudjer? Pamodi bu ka ta kuida di bu kasa? Pamodi ku ka ta kuida di bu furu? Bu até N preokupa ku nha vidu, mi N txomau pa N odjomi nha vidu, palhasu di merda, ordenadu, mofinu, boka xuxu, kobon di koka, ba pa infernu. Mozinha káuverdianu, kada vez más ki bu fase kusa eradu, pa es odjau tristi, es gosta, má kada vez ku bu papia verdadi, es ka ta gosta, es ta kre papia. Rapás tev dor na ratxa el ka riera má N ta da más dor inda Ami si N sabe probi ma ten kusa ki N ta pâpia N perde un ratxa ka riera N ta pâpia N ta fla nhos N ta pâpia Ami N ta faze nhas vídius N ka ten nada ki rime nómi di ningen pamodi N ten família N ten ruspetu N ten fidju N ten nha kabésa Ami Tudu kuidadu é poku sin Má N nunka konxinti medu di ser umanu sima bo Xinti medu di bo pa ka faze-l nera. Mi n ka ta xinti medu di ningen, pamodi mi n ka dime nomi ningen, mi n ka ba porta di ningen, mi n pasa nha vida na nha tilifoni. Ken ki ka kontenti pa ba pa pa infernu. Ami, es ka konxe kenha ki ta ta mexe ku el. Ami n sama monti ta odiaia nha vida ki n ta fasi, pamodi n ta da-s ku verdadi na rostu. N ta da, n ta kontinua ta da. N ta móre, n ta bai, n ta ben, n ta dja N ta fla zangadu ku pikintin Kada pa baza kon nu sin Mi nbazadu kon nu, n ta móre Nhos é kuzê mi nha vida n ta fase N fla-u n ta sta na txon, n ta atxa xansi Nhos ta da-m bazan di tiru, nhos ta pila-m N ta sta na txon, n ta fase mê Ma mi di kel jetu li Mi nase pa n fase, nha vida n ta fase ti móre Inda n sa ta fase múzika di tudu fofokeru ku lingua radu ku patakeru. Ami N ta da verdadi, ki N da verdadi ki ta txora, ki N da verdadi ki mudjer. I ango é munti ómi ki mudjeris ta txoma-m, fla, Nha maridu pega-m tilifoni ki el pamodi N ata obi bu vidus. N fla, Inda bu ka da-m zekinha pa N rabienta? Asi gó el ta toma, el ta odja kusa módi. Aki nhos ten ómi dutu kasa ki pega nhos tilifoni, ki pega-l rabienta. Ah, ok, ta bon, ta bon, ta bon. Nton sin. A Ki nhos ten omi dintru kasa ki nha ta da verdadi pamo nho ka tra minho kumida nha ta da verdadi pamo nho ka ta kuida di mudjer nhos bazr di kon a seta abri oi pamanha pakê mudjer ka skravu nau e skravidon dja kaba munti tenpu nho ta na sekulu 21 gosi pa tudu algen ruspeta familia. Ta pika tilifoni ta kai pa mô-l i ta ta oianek di ke jetu. Un ami mba mbudu i ta ba pa Zovu. Kes kanu ta rabenta se kabéu. Má di kes pamodi ómi ki ka ba li, tudu kada kusa dja kasi mô. Ku N sabe, monti sta li nsin ki el fla, N ta kubi a tardi tudu, sta kuria ku li nsin ku raiba. N ta gana pa ta el fla-m, N rabenta-i rostu. Ta rabentan ta fazi me. Mos mos ba bebi ba bebi grogu é bo ki mo keru mos mi nta trabadja manhan mos mi nka nka omi di bebi grogu mi omi ki ki ten kel li Kada omi sabi ku sinau kada omi ta sta ku fidju di algin ta fla so merda bu ta sta ku fidju di algin bu ka ta da ruspeitu bu ta sota bu ka ta da fidju kumida kaba u ka ta kre pa obi verdadi mokeru ki ta be grogu ami ka mokeru ami omi di trabadju i nha boy sta linsin mi e ka omi di grogu no nun pa ta keru pa lel ma ka ben tenta linsin ba ku mi ka ta pasa ba bebi grogu bo ki mokeru pamodi nha nhos visa ku bebi grogu nhos ba tranka grogu na kamion laga mudjer na kasa. Toma grogu ke ke nhos ke nho mudjer gosi bebida ke nhos família gosi mi nta da nhos moku mi nka ten medu ninhun ami nta kre algen ki ta petu mi pa komenta pa nu konta pa nu rabenta kunpanher pa nu asa ku bedu ku machadu ku mashin na kabesa ta sirbis na txal sta un monti un monti ku tu e ta ama tenta tenta komenta si dja fronta ku mi mudjer dintu kasa sa ta das. Ata dés ku verdadi ku nha ta mostra nha vidu ta intxis kabésa pamodi n ta fla-s kusa ki ka ta kre obi. É sima a kusa a ki bu mai manda-u fase un kusa bu ka fase ku lonbadu po. Bu ta fla ma mai ka gosta di bo. Mintira! Ami n ka ta seta nun pilingadu, nun ordenadu, nun obu di léndia, nun mal konxedu pa ben ntimida-m. Ta intimida-m kusé? Bo é kusé? Bo é un merda! Bo é un lixu bo mudjer kuzê anos kaverdianu nu anos kaverdianu nu gosta di di violensa nu gosta di matrata kunpanheru nu gosta di di tenta intimi kel otu ka nesta di kel jetu mos abo kin ta rukondi la kin ten tudu kusa mo kin ta rukondi ngata purtugal ma ma purtugal abo tiru bada tiru na pitara un mudjer ki mudjer nin pitara ka ta ro Pamodi nho ka tra minhu kumida, nho nho vida é só tranka bebida na kadera ku fuma, é kela ki nho vida. Pur isu nho a ki N fla nho verdadi, nho ta xatia. I komu bo usa na kintal kondi, bo ya N sa bo i kenha go. Bo ya N ta bai ti N txiga, N ta bai N ta toka ianti ku tiru i N ta li bo, N ta mostra ma mi ka brinka ku bo. Mo ladi dja ni nona e modi. Não, é só que moço que ataca, mas nunca tem medo. A minha só que tá, que tá atacando é só meu filho, mas também mulheres tomam conta desse que passam de frente, não coisa faz. Moço é a mim. Não tá fazendo que vida para Jesus, mas nunca tem medo, não, não. E na brincadeira que macaco come se mãe. Nha tilifoni é ka brinkedu Nha tilifoni Nha vidu ka sta brinkadera di sin Nha vidu ka sta na brinkadera ki makaku kunsi mai N ka kre pa nin omi kunisi mai li Pa un mai é mai Nhos kumi kel ki nhos ten dentu kasa nhos ka ta kuida di el Kila ki pa nhos kumi Kila ki pa nhos da kuzé ka diabu Un monti algen sta fridu ku nha mensaji Sta fridu ku nha vidus Sta xokadu pamo N ta da verdadi N ta fla N ta torna fla N fla nhos ta mata-m ta fazi mé. Nhos é kuzê? Nhos é porku, nhos é palerma, nhos ka ta kuida di nhos família. Má tanbê es ten un monti ómi ki é ta ba-s ki ta laga se mudjer ta tranka be na kadeira. Ómi sta ta kume es mudjer ti es kóka. Nhos baza di kóndu ti bu da baka prétu suri. Ami é ka rapás si nha nomi. Nhos é dés fidju na txon, nha ta pera-m nen 30 anu di idadi. Si móre, dja txeu, N móre. Nhos sta monti algen ki ta txora-m.

Pa ninhin ka manda mensaji kel ki kel ki ya nkonxi pa ninhun ka manda ben manda mensaji ma es ta na brinkadera pamodi nta nu ta kontra nu ta baza kuma el di faka nta fla nho kla ami nsabe ami ami nsabe monti di kes omi di sin e ka ami ki ta bazadu di faka no se mudjer ki ta lonbas nhos ki teni maridu dintu kasa ki mal pa nhos obi nhos obi nta fla nho ki ta kuti nha fidju ki nhos teni maridu dintu kasa ka ta kuti nha fidjus nhos ki teni maridu dintu kasa nhos teni maridu dintu kasa ki ka ta sabi di nho dretu ki ka ta kuti nha fidju. Nhu dexa durmi nhu so ta po na kabesa so ta po bu trab merd pamodi ami nka txoma ami nka liga nomi di ningen ti oxi na nhas vidas ami si nfla kusa ki bo ata fla so merda fika kontenti tenta muda tenta ser un omi onestu tenta ser un omi ki ta djuda familia konfidenti ten so boka omi ki ta papia nunka ta fase nada so boka manda pa kontra ku mi fla di ke jetu Bo ki keli ki la nu rabienta kunpanheru Boia seka ta sangi ka ta ba mar Sangi ka ta mar Mi n ten medu di palhasu Não, mocinha, brincadeira. Canhão para num homem com pão na cabeça, pode andar com pão na cabeça. Que apanha direito, pão, nós tá, nós tá, a ver, nós tá treme, tá na banda, tá mata, eu, pão. Nós tá, aqueles homens mufinos zangaram ali. Aqueles homens mufinos zangaram ali, eles tentaram bem matar, nós, que tá custa. A mim, tá, nós. Ami N ta fla nhos, kes ómi ki nhos ten dentru di kaza ki sta ta trata nhos mau lixu, nhos baza ku un di mau kabalu. Nãos, é mi ki fla, ma é ka mi ki da. É ki da, mi N pode fla, mi N ka manda, ami si manda-u mata kabésa, bu ta mata kabésa? Nãu. Nton, sa ba? Ta fisi? Ok, obrigadu pa bo tanbê. Ami, ningen ka ta sonbra-m, mon sinhor. Ami, ami. Uniku algen ki ta fla N para ku fósi é so ki mi. N ta na mata mai. Mamai fla fósi, Ke ki bu atxa ma é sertu? Ki dia ki mamai da ku algen na txon, nha mai sa senti un anu da ku algen na txon. Ta fatxa un dia pa e da pé, fa anu da ku algen na txon. N tintu kónta da ku sota. Ami rapasinhu nobu ta ku mi so kanta. Ami ki ta duen é pa ben Pa ben tenta ku mata pa mata mi pa mba kadia Ami kela ki prubléma Pa ben tenta ku da pan sota kela ki prubléma Ami mos ami ka ten ninhun ómi ki ta intimida Mesmu ómi di nha téra Mesmu ómi ki nu nase ki nu ten biko na mesmu lugar Mundu di governanta éra so pariódu ka ta kuida di família ka ta kuida di si ka ta ta. Kuida so di di amigus di bebidas aki aki es nda do verdadi es ta xatia ago keli ami nta fla keli argen ki abri facebook falsu ta ben tenta intimidan debi ser argen ki nen ka sta lonji di mi so ki bai kai na ken eradu ago ta intimida nhos sta na brinka ta inxina padri ramis ami nha verdadi nta mora nta fla nta bai nta bai nfina nta tur nda fla. Di vez en kual ten munti omi ki meresi kondenasãu. Ami N meresi N punu N ka mori, e ka e ki ta mori. Gosi N ka ten panha uzu pamodi N sa ta ba manda prenda pa nha mai ke kusa ki N ta fasi. N ka ta manda prenda pa nha mai ki fasi anu onti. N ka ta manda kumas ke ta Kauverdi pamodi dinheru ka sta pa ba Kauverdi. E N ta manda prenda pa nha mai ki N kunpra ki fase anu, ku nha fidjus ki N ta pera netu, ke pa N ben fika li nsin N ta kati-kati ku palhasu, ku ordenarius, ku partakerus, ku kornus, ku tolobasku, pa ki ami anesu di kes jetu, mo sinhor. Taba ka ta taba diskoteka kunpra garafa, ma mininu e ka tra ku mi. Ta kunpra kasa di marka, ma mininu kumida ka ta da. Ago pa N ka fla, pa N ka fla pamodi i ka ovelhanu ka gosta di obi verdadi. Nhos é kusé? Nhos é, nhos é dios? Verdadi é pa fla, é pa sin ki ser ditu. Mosinhu, N ta morti, ten otu algen ki ta fla, ta fasi. Ami, ami, morti é un kusa ku ta morti sedu, ka mori oji, ta mori manhan. Bo ta móre di un kuza, ta móre di kel otu. N ta das un, N ta das un, N ta kanta un kantiga di igreja, gosi di sinta. Aklamai a Deus tera intera, amana tera do Aklamai a Deus tera intera. Kanta ya gloria di so nomi Gloria, gloria, gloria Deus nos alto céu Gloria, gloria, gloria Deus nos alto céu Pode bater os homens Pode bater os homens Que Deus ama nos Ami N sama Deus ta ama-m N ten serteza absoluta pa modi ami senpri N ta lenbra di Deus senpri. Senpri N ta fadja ordias di nhu Judan ki N bai, ki N ben ku pas. Ami, N ten un anu N ta kanta na igreja, dintu ku nhu patri. Ami, argen, ami, ami N sama mi abensuadu pamodi N nunka N ka fronta e ka kau fedja anu zangadu pilingadu ki ta fronta-m. Ami, kel ki Dios pun pa N fasi, N ta fasi ti N mori. N ta fasi ti N mori. Ami, ami, ami N ka ta lenbra di Dios so aki N mesti, no. Mi N ta lenbra di Dios aki N teni. Há quem sa sabe, quem ka sa ka sabe, nta lenba di Diós sempre Ki nhos fika dretu, Diós sempre ku nhos tudu Ki tudu kore dretu na nhos vida, ki tudu da sertu na vida Ma ka nhos dexa mozinhu nunka Sima u ta io munta algen ta fase musika Bu ta po musika na youtube munta algen ta kobau, u ta dizisti Nunka ka bu dizisti di kel kusa ki bu gosta Ami sempre n ten Diós na nha kaminhu, graças a Diós Sempre n ten Diós na nha kaminhu, graças a Diós. Ami N ten agu kolónia abensádu la na kasa N ta abensoa nha ropa tudu é abensoadu Ami N ka ta dexa nin o dimóni entra na nha kamiu pamodi ami N ten Dios na nha vida Ni ka bra N sa ta Purtugal di li pa dia 15 si kel omi ki sta na Purtugal ki meste di kontra ku mi pa ba pega-l na aeroportu Mi N ta fla N ta konta N ta fla N bu ta da-m kulume N ta da-u ku agu. Bu ta ben ku diabu, N ta dau ku krus. Ka podi ku di ki jetu si. Ami, omi di pas, ma ka pamodi ma N ten medu di kauverdianu, ma N ka ten medu di nha patrisiu, N ka ten medu di nha rasa. Mo si nu ta mori na un dia, kauverdianu ta mata, ta pila, ta kusa, mi N ta rabenta tanbe. Mi N ten amor pa N fasi so ki mi. Bon fin di simana, Zé. Bon fin di simana. Obrigadu, obrigadu, obrigadu, obrigadu. Di kel jetu, obrigadu Aleu. Mon Sinha, mi N ten argen bons na nhas vidus, N ten argen mau na nhas vidus. Má N sabe ma kurason ki mi N tene, munti makaku ka tene. N sabe ómi ki mi é, munti argen ka ta konsigi. N sabe ma até munti siumi ku raiba ku inveja ku kubisa, ku nha verdadi. Má ki dan kel ki dan kel kusa li é Diós, é el ki ta toman el. É ka ser umanu zangadu, pilingadu, denadu ki ta tran el. Ki ta tran el é Diós, sô Diós ki ta tran el, más ningen. Na diskotéka es ta kunpra garafa, má pa el kunpra leti pa da mininu, ki el ka ta kunpra. Nen si es tene baka pa riba, na pé na kaba el ka ta unti nha baka pa el da mininu leti nau. Es é ka bali nunde es sta. Má é ka tudu ómi nau, mon senhu. Ten ómi, mon senhu, ten ómi bon, sin. Ten ómi maravilhozu, ten ómi ki merese un i más uma kuza. Má ten ómi ki ka merese nen, nen bu kóka pekun. Ten ómi ki ka merese nen bu kóka pekun. Mon senhu, ami kel ki Deus, Deus da-m nha taléntu pa N fase nhas vídius, N ta fase ti N móre. N ta fase ti N móre. Kel-li ka ten ningen ki ta imida-m. Kuza ki nhos krê pensa fase, nhos pensa fase, nhos fase, ami N ka sta la. Ami ntende Djon na korason moço. Glória, glória, glória, Deus nos alto céu. Glória, glória, glória, Deus nos alto céu. Paz para quem mola, para quem mola, mexe Deus na, na coração. Mas aquela é xuxa e toma. Aquela xuxa e toma, aquela está mais pior que a moca e baza, cachorro com faca, não toca o verde. Mais pior que Ki kes kusa ka ten otra ta kontise na Cabo Verde ma pior ki kes genti ki ta pur tropa. Ko preokupa yo ta fala N ta fasi, N ta fasi, N ta fasi, N ta fasel moku mas ami ami N flau tudu ki kel verdadi N ta fla moku ka fika. Ami N sabe ma inda ma sta omi ki mudjer ki gosta di nhas fidju pa sota ku po. Mi ki fla nhos. Ten mutu komentariu ki ka bali pena responde. Mosinhu, ko kora, otokaru ka ta ben. Dja ben, dja ben, dja ben, dja ben, dja ben. Mosinhu, otokaru dja ben. Mosinhu, tudu na pati di Dios. N ta spera, ma nhos tudu nhos sta na pati di Dios. Ka nhos skesi ma Dios, nhos senbra nhos lenbra di Dios, nhos pudi djor na nhos boka senbra. Ka nhos spera di Dios, lenbra di Dios so aki nhos ta topadu. Pamodi na kel vida li ten altus i baxu. Ave bu ta kreba fasi un kusa, kusa ta sai au kontrariu. Mi N ta fla tudu algin nu ruspeta nos kabesa. Bu ka ten ruspeta bu kabesa, bu ka ningen. Pa N ka fla verdadi so si N móre Da fla nhos klaru Di verdadi N ta fla, N ta tunda fla Za N kada ku pidi N kada pa larga Mo ku mi dja N bai N sa ten panha N sa ta sai N sa Ih kel li ka ta ba pa otu ladu Nha i kel la ki ta bai Xunbuku Bo nho fika dretu munhe Nho fika na pá di Deus.